Zuŋɔ dabisili ŋɔ bayan ti viilo dimbala ti ni niŋ soŋda ka di nyɛla din lee niŋ ka di nyɛla a dolila gooma gooma ni a kpɛna silimiin tiŋa yaɣa dibata ka a ni tooi doli kpɛna dini nyɛ din nyɛ by road a ni tooi doli Spain n kpɛna bee ka a doli Libya n kpɛna bee ka a doli Tunis n kpɛna laa yaɣa dibata ŋɔ maa zaaha dini lee niŋ ka di nyɛla Libya bee Tunis to baŋ niriŋɔ definitely Tunis ŋɔ ŋuna darai tooi Italy ka a kpɛra, amaa Libya ŋuna din tooi niŋ ka di nyɛla a chaŋmi ti kpɛla Italy bee a'a ka a kana ti kpɛna Malta. Lala yɛtɔɣili ŋɔ maa ti pun tɔɣisili zuŋɔ di niŋ ka a nya a ni bi wuhi o chɛ lala viidionima maa ni ku yɛn sɔhi shɛm di mi nyɛla first time ɔ ka a kana ti cross place n suhirimi kpaŋmaamiŋa Ka share zaŋ zaŋ ti a mabirigu mini zɔsim ni all the social media that you have. Feel free ti namba nim maa a ni tooi joini ti on WhatsApp. Ti ni tɔɣisiri fiila shɛli bee ti ni yɛri yɛtɔɣa shɛŋa kpɛŋɔ maa, di ni tooi niŋ ka a di mali bɔha shɛli ni a bɔhi. So in this case ŋɔ maa ti create a WhatsApp platform ka lala WhatsApp platform maa ka di nyɛla Gɔri yɛtɔɣa kɔŋko ka di tɔɣisira ti bi tɔɣisiri binshɛɣu ti o niŋmi shɛli so a yi niŋ interest di niŋma hi bee miri ka a niŋma hello bee miri ka a yelima please add me I'll not mind you so di yi na type n drop ma laa message ka m ba add a nyin baŋ ma n ku yɛri li Dagban li a gba ni ko kpaŋ ma amaŋa a ni yɛn zaŋ shɛli niŋma hi maa ti ma voice message n yelima a ni be luɣi shɛli polo a yuli a ni niŋ interest shɛm Naa Jɔɔni, ti pilaafɔɔn shɛli din nyɛ gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisiri ŋɔ maa, din tooi a di zaŋ zaŋ niŋ pilaafɔɔn maa puuni ka a gba di di daanfaani zuŋɔ. Ti yɛn chaŋmi ti kpe Spain, niriba pam beni mi bɛ bi mi ni kadama gɔrim puuni din sani ka a bɔra, tiŋkani ka a bɔra. So bela Spain a yi tooi Italy o je. a yi tooi Germany o je a yi tooi luɣuli kam o je because of Spain di situation shɛŋa din bɛ di puuni maa di zuɣu din dee yi niŋ ka di nyɛla a deela visa so mi bɔrimi ni o baŋdi ka dama tiŋ Tinkani ka di nyɛ a yi kana ti kpe ka di gbana n-nyɛbu ka di ni tooi niŋ fast ka laa tiŋ ŋɔ maa ni ka di nyɛ bɛ ku tooi deport a bee a yi kana ti sheeni laa tiŋ ŋɔ maa ni ɛhii ka binshɛɣu kam yi chaŋ kalim kalim a ni tooi niŋ yoma n-nyɛ gbana n-zaŋ a bihi bee a paɣaba ka bɛ gba kana ti paag a ka continue education laa tiŋ suŋ maa ni tiŋ shɛŋa din ku be m-be Europe ŋɔ maa di puuni yɛtɔɣa niŋ ka ti yɛn tɔɣisira Ka yimaŋmaŋ n yuli nya nya di puuni laa tinsi maa puuni din ka a bɔra, a ni bɔri shɛli ŋɔ maa ka a meeki a main. Kpaŋma, Spain, bɛ nyɛla kantiri shɛli bɛ ni yɛri Spanish. Di zuɣu, din dee niŋ ka di nyɛla ka dama a bɔrila ka dama a nyɛla ŋun ŋmɛri bolli bee ka a kuri be bolli yɛtɔɣa puuni, A ni tooi kpɛna Spain bee a ni tooi relocate nyɛ maŋ maa zaŋ chaŋ Spain? Spain ba mali teams ka di nyɛ Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bilbao and so on di yaɣaya. Di zuɣu di zooya ka niriba pam beni mi ka o di nyɛla ŋun doli gooma gooma n kpɛna ti di tim because of o ni kpaŋdi o maŋ bee o bɔri bolli yɛltɔɣa ŋɔ maa ka team shɛli ni tooi nyu o kpaŋ maŋa ka bi niŋ wula ka bi yina di puuni. Niriba pam beni mi bɛ dolila gooma gooma silimiin tiŋa by road hali ni nti kpɛna nti di tim n dɔɣi bihi ka bɛ bihi maa ti nyɛla asanzali nima n nyɛla ninvuɣu shɛba bɛ ŋmɛri bolli gba di zuɣu a yi lahi laaki ka gba kpɛna a ni tooi niŋ one of those people ŋun gba zaa future ti yɛn yina a nini polo di zuɣu din tooi niŋ ka Spain polo ni ŋun ka ka a kpɛna ka a ni di zaŋ yɛltɔɣa shɛli ti di tim maa ka di bi viɛli viɛli yɛla.

Bar ka a talent zuɣu ni a mali shɛli ŋɔ maa ka a kpaŋ daa maŋ ni a training shɛli ka clap shɛli a ni doli niŋdi ŋɔ maa ka bɛ ni tooi sɔŋ a. Spain lahi nyɛla tin shɛli a yi kpɛna di ni nyɛ one of the Europe zaaha bɛ hospital di ni nyɛ number one ka free medicals ka di nyɛla nyin niriba kuli be nimaani maa ka kuli gbubi bɛ ID card kam Free Medical, Dinzuɣu bɛ lala Free Medicals ŋɔ maa chɛmi gba ka niriba tooi yiri America, Canada, European citizens ka bɛ niŋdi wula n kanna nimaani. Dinzuɣu hali a yi kana ti lihi Spain dinŋuna shɛba tooi zaŋdi Brazil n yi kamani Ghana polo n chaŋ ti be Brazil. Brazil m be nimaani la hali n ti nyɛ Brazil gbana ehe ka nyɛ visa nimaani. n fly from Brazil n zaŋ chana eh, Europe ŋɔ. Di zuɣu bɛ malila visa free zaŋ chaŋ North America yiɣisigu maa zuɣu. Di zuɣu niriba pam chana Europe ka di nyɛla o bela Brazil ka nyɛla opportunity n chana because a kpe North America polo maa polo lana nim polo nim maa bɛ pirigili nyɛla Spanish maa n colonize ba di zuɣu bɛ tooi mali free opportunity ka a kuli nya ba ka bɛ yaɣi Yurop ŋɔ puuni. Din lan pahila Spain a yi chana, so shɛŋa din doli nyari gbana la nyɛmi a yi kana tiŋ maa ni ka di nyɛla a benimi ka bi chaŋ ti di tim gba. A ni chana tiŋ maa ni dabisi shɛli ŋɔ maa ka dari binyɛhiri, a ni tooi laɣisiri lala gbana ni ŋɔ maa, pipa ni ŋɔ maa. Di yi ti wuhi ni kadama a niŋ tiŋ maa ni waan yiya, bɛ mali processes shɛŋa benimi. ka a ni tooi doli lala process ŋɔ maa ka bɛ lahi niŋ la ka bɛ tahigbana n lahi pahi Spain polo ka a yi niŋ under age din mali adoption ka so ni tooi kpaa a kaman o bia bee o yɛn adopt a mi kaman zaŋ pahi o family zuɣu ka bɛ tahigbana eh Spain di gba zaa di tooi beni Spain gba zaa di lahi galisiya ka di nyɛla eh paɣa mini doo Kaman gbansabila maa ni galisi maa ni foreigners ti mali another nationality ban kuli yi ti Africa na ka bɛ yaɣi nimaani so di tooi zooya ka a yi lahi mali liɣiri hee so a ni tooi yo lari zaŋ zaŋ ti so ka a min o ka di niŋ amiliya amaa dinnim maa zaa maa chɛ ka a nini neegi viɛnyɛliŋga la. Apart from that Spain lahi mali luɣ shɛli polo ka di nyɛla putuma. Putuma, a yi ku mali yaa din ni tooi tum putuma viɛnyɛliŋga, di lahi mali luɣ shɛli polo ka di nyɛla a ni tooi chaŋ ti be nimaani ka putuma ŋɔ ka a ku tumdi all the time saha shɛli kam. Din gba zaa yɛn yihiri liɣiri tira ni a ka a laɣisiri liɣiri. Di zuɣu ehe, eh, a yi gbe doo n-daa yɛli ni jɛŋkuno maa ehe, ni ŋuni ni be duɣu puuni ka a yɛn ŋub o, a daa bi zaŋ o zaŋ niŋ kpalaŋ ni fiɛbu ku o. Piɛɣu ka bɛ zaŋ zaŋ pili o, daɣu ka bɛ zaŋ zaŋ lab o, marafa ka bɛ zaŋ zaŋ ŋme o. Ŋun dee ni ku kpi ŋɔ maa, duɣu ba ka di yɛn zaŋ du o. A ni ku doli shɛm gbaag o jɛm kuro. Di zuɣu namba wan, a yi kpina Spain ka ti bɔri ni a nya gbana din niŋ ŋɔ maa zaaha di beni, amaa a yi na bi kpɛna, a ku tooi baŋ li. Spain mi, niriba pam tooi yɛrila kpɛrila shɛri kaman a yɛn doli guuma guuma, naɣila a yi Ghana. n-doli bahi roodi la hal n-chaŋ ti kpe Spain bini Morocco. Morocco maa ka a ni tooi niŋ wula n-nyari di gba zaa by road. Hal niriba shɛba beni ŋɔ n tooi kuli yiɣisi kpuɣi ŋun mi maa mali private loori a ni tooi kuli drive from Ghana la hal ni nimaani a ti paagi ka a niŋ wula ka a kɔhi loori maa ka yi kpe bo soli n-niŋ wula n-zaŋ zaŋ kpɛna. A yi kana ti lihi hal territory maa Morocco zaŋ kpɛna Spain dini n-kuli nyɛ kom maa sunsuuni din kuli close viɛnyɛliŋga. but security maa gba zaa di niŋ tight pam before before maa niriba pam zaa daa doli la Morocco maa hali saha shɛli gba a ti daa ti wum ya ka di nyɛla Mauritania bɛ mali di connection ka lala connection ŋɔ maa ship kara nim ban chani ti gbahiri zahima niŋ gɔri ŋɔ maa bɛ tooi mali di connection nima Spanish nim ŋɔ maa ka di ni tooi nyɛla bɛn tooi kana ehe ka laɣiri maa ka a kana ti yo ka bɛ kuli zaŋ zaŋ niŋ ship titali maa ni. n zaŋ li chaŋ ti kpɛ Spain yuŋ ka bi kana Quraysh mari maa niŋ wula ka o yaɣa zaŋ yi sambani ni because a yi kana ti lihi Mauritania Morocco gɔrim gɔrim ni kuli pili saha shɛli din tam maa Libya daa na kana n ti daa na bi wum baa zɛ nin polo ka sokam daa doli chana amaa hali na ni zuŋɔ Spain na mali connection shɛli ka di nyɛla hali a yi bela Italy bee a bela ka bɔri ni a chaŋ ti kpɛ America Spain to Mexico. Hɛ, visa free n-nyɛ li bee di mali di connection? An yɛ bo bini din gbaai Mexico nim zaaha bɛ yɛn chana Mexico, Brazil, Panama, Uruguay, ɛhɛ, Paraguay bɛ nim maa zaa bɛ nyɛla under colonize of Spanish di zuɣu bɛ yɛrila Spanish ŋɔ maa di zuɣu bɛ nim maa zaa ni yi ku yɛn kara Spain maa din na so a mi gba yɛn bɛ Spain ka bɔri ni a chaŋ lala tiŋ maa ni a chaŋ ti sheegi Mexico bee a chaŋ ti sheegi Panama Din yɛn chɛ ka a kpɛ America, tɔ bɛ lahi mali di laa connection nim Spain, ka so ni tooi ku niŋ a laa connection ŋɔ a ka a chaŋ Spain. Bɛ nyɛla ninvuɣ shɛba bɛn diri Euro ka mali border with different countries. Bɛ mali border with Portugal, Ronaldo din yina ti shɛli maa, ka mali border with bini Morocco zaŋ kana Africa na polo, ka naan chɛ bɛ mali border with France, Bini kuli mali bɔda nim ni shɛb m-bala maa, ka naan chɛ bɛ gba zaa lan mali nimaani ship zaɣ titali din yiɣisiri from direct nimaani n-chaŋ ti kpɛri bini UK, United Kingdom. Bɛ lan mali lala, ka naan chɛ bɛ gba zaa ni yi lan bɔri ni bɛ kpuɣi loori bee train na hali n-ti kpɛna France, France to UK, bɛ lan mali lala. Dizuɣu a yi be Spain ka bɔri ni a go n-chaŋ other European country nima, a ni tooi travel by bus, by fly or by ship a ni ku bɔri shɛlikam zaaha a ni tooi chani la. Dɔzuɣu ka Spain mi a yi lahi kana ti lihi Spain bɛ yɛn yɛli Europe tin shɛli din ku mali overhead nima ka a baŋ kai tin ŋɔ mali overhead one of the nicest overhead Spain a ni yɛla soli ŋɔ ha ka a ku zaŋ a nina ŋɔ n ku yuli overhead nim la hali ka yɛn maŋmaŋa ka a tibila miya niŋ shɛm Spain Bɛ gba zaa a yi be tiŋ maa puuni number one be proud to learn the language because bɛ gba zaa ni pahi English speaking country ŋɔ maa bɛ bɔri ka a yɛn mali access ni a gbubi binshɛɣu kam maa zaa ha ka a tooi niŋ wula ka a tooi chaŋ shikuru wum ni bɛ gba yɛltɔɣa maa because speak our language. Di zuɣu ka a mi laangolo ŋɔ maa din yɛn chɛ ka bɛ language ŋɔ maa ka a daŋdi n niŋda bɛ di practice. Spain mi gba zaa lahi mali binshɛɣu ka di nyɛla ka dama a yi bɔra under age tali ɛhɛn ni a di ti mi ka di nyɛla under age. Under age ŋɔ maa bɛ zaŋdi bɛ zaɣa n zaŋdi niŋdi under age tali puuni kaman ka ka a di tim ni a nyɛla under age a ni yɛ o ka bɛ lihila a process ŋɔ maa zaa ka lahi ti a gbana. Di zuɣu. Spain so shɛŋa bini doli doli na nyɛri gbana kama bini yɛli ni ka dima ka a yɛn dɔɣi ka so saani zaŋ zaŋ ti a maa di ŋuna a yi bɛ Spain ka wumda eh n na ʒi ka di di ŋun po amaa so bɛ ni maa ni ka a mini o niŋ tabi amiliya bee ka a yo liɣiri ka o ni o kana yiŋ ti niŋ amiliya bee ka o ti a invitation eh di ni maa zaa bɛ ni maa ni ka Spain ni be shɛm maa ka gbansabila lan galisi nimaani. Di zuɣu Coalition Conaction Conaction nim din be tingbani maa puuni n ku tooi yɛli di ŋɔ amaa ti mini dibu din story n ku nyɛla ti shɛli a ni kuli lan mali ka bɛ yɛn bɔhi Italy bee Malta bee whatever a ni tooi niŋ wula di same thing maa n be nimaani. Di zuɣu Spain nyɛla Spanish country ka bi yɛri Spanish ba bi yɛri silimiinsi li a ni a bɔri silimiinsi li lala ŋun gba wumdi silimiinsi li bee ti ba n nyɛ gbansabili bɛ nimaani maa ti zaa yɛli so gbansabila bɛn bɛ nimaani baŋ ni a ka a ti kpɛla Spanish Spain binshɛɣu kam yɛn nyɛla Spanish Spanish Spanish binshɛɣu kam ka a kpɛ supermarket a bɛ nyɛrili silimiinsi li a yɛn nyɛli ba ka di nyɛla Spanish n ku yɛn nyɛ laa hali n ti naai unlike my previous video ni pun yɛli about Malta Malta di ŋɔ nyɛla Asbeh Supermarket binshɛɣu kam zaa Everything is going to buy by English di bɛ nyɛ kpɛna sokam ka amiri yɛn di fiila bus puuni wo sambani puuni wo English ka amiri laa niriba yɛn di fiila so a na bi watch laa video maa nyin chɛmi ti watch amaa di nyɛla Spain ŋɔ ŋuna baŋmi ni kadama pumpɔri Dagbanli bee Kamuansili bee Silimiinsi la di bi lahi diri nimaani Tiŋ maa ni binshɛɣu kam zaa ha, news oo, binshɛɣu kam ka a yɛn yooi oo, di nyɛla Spanish language ka bɛ yɛn dira. So a bi mi ŋolo ŋɔ maa, nyin daŋ ma n-zaŋ zaŋ ba. Di nim maa zaa ha nyɛla gɔrim yɛtɔɣa puuni. Spain ni mi yɛtɔɣa shɛma zaŋ chaŋ Spain biɛlifu boli maa, I have a lot of French people there, ka di nyɛla hali Spain ŋun gba a ni tooi nya so beni ka o ka ti ʒini Italy m-bo gbana la hali ka di nyɛ gbana maa yɛtɔɣa ti niŋ o mi. Ka ni yɛra prostitution ŋɔ maa ka o bɔri shɛli. n chaŋ ka so ni tooi niŋ adoption bee ka so ti niŋ wula so zaŋ o zaŋ lɛbi o bia bee ka o chaŋ ti di tim under age ɛhɛn bee ka o kpɛ another process shɛŋa din bɛ Spain ŋɔ maa din yɛn chɛ ka o niŋ wula ka o nyɛ nimaani gba because of bɛ gba zaa bɛ wɔɣisila bɛ system maa ni din yɛn chɛ ka gbansabila maa ni piligi nimaani pam maa ka di niŋ wula ka bɛ diri gbansabila maa faani di zuɣu let me little bit about Spain shɛm bala maa so a yi niŋ interest please give me like Let me know zuɣu video maa nyɛla countries countries shɛŋa din beni ka a nini taɣili ka a yi lihirili ni kadama a wishia ni a di kpe Silimiin tiŋa a naan tooi ʒini nimaani di puuni yɛltɔɣa ka n teela di zuɣu a yi na bi wum country shɛli a ni di niŋ interest nyɛ na keep ma n watchira country shɛli a ni niŋ interest maa maybe di gba video n yɛn niŋ next